Aw le, chibai u le, vawiina kan lo review tura hi Havells Pedestal Femme a ni a, hei hi in hmuh theih angin hei hi a ni a, tunah hianin a light green rawng a hi kan nei a, tichuanin a light blue lampang pawh i rawn thleng tur te pawh i awm tho a, tichuan hei hi in hmuh ang hian hei hi a ni a, tihian kan han sawi anga heng kan fan neih ho a hi a bikin a hemi Havells bikah hian A flan a fan blade hi four hundred millimeter maw, a size lian ber table fan, pedestal, wall fan ang chi ho hetiang ang chi ang a, a size lian ber four hundred millimeter kha a ni a. Tichuan hei hi a lan dan a ni a, Havels ho hi an lar a, ih an tha a tin eh Brain dead kan tih ang khan i ta hetah hian a description hrang hranga chu inziak a ti khan han chhiar ta mai ula tiang khanin tichuanin hei bik a hi hetlai hianin a vir kualna oscillating han ti mai a one hundred and eighty degree a maw a vir kual leh vir kual lohna a lockna a khan i ta tichuan hetlai hi chuanin a thlek sang a hawi san leh chung lam hawi tir leh hnuai lam hawi tirna adjustment khan let a hetlai a kir a hi chu hemi a thir atanga a han vuah behna a lawktu herhngheptuah kha a ni leh mai ta a, tichuan heti laia plastic a iher thawl hian hemi a steel shaft a hi maw hemi a pipe a hi a duh chuan a tihniam thei a tih san thei kha ti ang a zawnga adjustment kha ni leh mai a ni tichuanin hetlai hi a cover mawi tu nia hei hi a awm dan nia tichuanin hemi bika havels a hi a thatna em em chu kan kuai tlu ang a uah uah uah in hmu thei emaw tikhan hei. A hnuai hi hemi i lo a, a a lawkna ih range kan tih dawn nge, khami ah kha awlsam em em mai hemi. Hei vel zia chhan chu brand hrang hrang ah chuan heti lai hianin eh scoop a liak kilh ngai ang khan a awm thin. Hei chu awlsam deuhin a hnuai a kha khami thir pirsa kha a awm a, kher tight a duh hun a herh thlawn zung zung kha a awm a. Ka tiang khanin ṭhiah duh pawha ṭhiah zung zung awl sam bik a ni tihna a nih chu. Tichuanin hei velsa hi a ṭha em em mai a, tichuanin kan han awn chhin anga a lan dan nate leh neu deuh te pawh maw? Tunahin hei hi min hmu thei em aw hei. A han thawt hi chuan hei a lang hringa hi tunah saw chuanin ti hian kan han sawi anga ka ṭawngin hre thei maw chu ka hre lo a. A ri hi a zawi khawp mai a, pakhatnaah chuan hei. A hriat loh aia hriat tluk maw a rik loh aia ri ve ang chauh tih ila kan sawi sual awm lo e, a beng chheng lo em em mai a ni. Tichuanin camera in hmuh ah hi chuan hei tuna keimah pawh ina ka camera kan han en hi chuan khi a thla khi maw vir muang ang khian la ta ni khi amah erawh chu camera vang a ni ta ka kal chu a takah hi chuan hei ih camera atang chuan a hmuh theih chuang lo a a vir chak a a vir a kha engti nge kan han tih ang. aa zir a hmuh theih loh maw camera vela thlawhna thla maw thlawh theihna thla kan han hmuh a zir lo anga awm ang deuh khan camera ah chuan a awm a ni mai ta tin umm a then khat chuanin a rawng a hi ni e a light green a hi ni e mahse an han zir hi chuan a lang mal em em mai a hei ehh enge a bala lang lo bawk a tin aa-- Zirnaah khan a rawng pek chhuah hi heta hring lai rui eng emawni deuh kha a ni lo ni aw, a ti mawi em em a ti changkang a ti nalh bawk a ni. Tichuan heti laia hei a hmaa Havels tih englo i thli deuh a hi chu hitlaia chung lampang ka kilh a khi ka kilh thlek vang mai mai a ni ta, duh chuan a adjust thei bawk a, ka tiang khan a nihna tlangpui a chu ni a, a tho a tha em em mai a, pakhatah chuan hei a thaw hi a hahdam a ni. a thaw tha em em mai khaw lum lai pawh chuan tin a ria beng chheng lo a tichuan in heta in hmuh theih ang hian in speed pathum maw one two three ang khan a adjust theih bawk a ni aw one two three ang khan a adjust theih a tichuan in chu lo ah chuan in khi a off na switch a awm bawk a ni khi kha a nih na tlangpui a ni an quality hi a tha em em a duh thusam a tha an ni tih ila kan sawi sual awm lo ve tichuan tem te kan han sawi bel leh duh chu Tunah hianin hei rules hi kan sell mek a, hei sang thum leh zanga kan sell pangngai ti mai ila kan zawrh tlawm anga kha tunah hian hnihriat, sang hnih leh zariatin kan clearance sell ang kha ni ta, stock hi kan ngah lutuk tawh lova, a duh tan bik. Tichuanin Bajaj pawh kan nei tho a, Bajaj leh hei rules hi kan sap lai ber chu ni ta, Sensui leh. Luminas tih te pawh i kan khawih tel tho a, amaherawh chu Bajaj leh Havells bik a hi maw? Kan khawih ber a hi ni. Tichuan Bajaj a kha sawi leh sawi hnu sang hnih leh zanga man ang chi a kha kan khawih ber a kha a ni ta. Tichuanin a aia to hriat te pawh a kan nei thin a, amaherawh chu tlangpuiin sang hnih leh zanga man kan nei a, Havells hi sang hnih ta zariatin tunah hian kan sale a, tlemin zathum verin han sang hret mahse Bajaj ai kha chuanin. Engkimah khawl leh quality na chu a inang tho mahse tlem han siam belah kha chuan Havells a branded leh zual a han neih theih kha chu man hla em em a ni. A chhan chu Havells a chu Bajaj hi chu India brand a brand lar tha an nia kan rin tlak kan hriat lar ni tho mahse Havells phei chu world class anga lo lar maw hei electrician lampang hian zawt ula hetiang house wiring na Current wiring zawng zawngah te Havells brand a nana hi chu a lo to zawk a, a lo tha bawk a ngaihkhan ni ta, tui pump khawlah te maw, khatiang khanin hetah umm fan lamah te, tui pump khawlah te inchhung maw, hetiang electric wiring leh hrang hrang socket tih te maw a board ang chi te, wire te, thil hrang hrangah eng eng nge ka sawi kim thei awm lo ve, khatiang hrang hrangah han product hrang hrang a nei, khang ho ah khanin ehh. A lar zawk leh tha leh zual an nih avang khan zathum leka han seh bel a han lei theih kha chu an man hla lutuk a ni tih kha kan han sawi tel leh duh a ni e. Hei hi a lan dan a ni e.